Guro maler Baba, yiki e chunjegi, Jehova Nyasaye, mondo obed lowo makare, ma wachni dhi lwari kaka kodhi, mondo oti kendo nyag olemo, bed konyruok ni wan, kaachiel gogandago mwatudego e yore mopogore opogore e piny mamwalo ka. Emomiyo koro Rohoni Nyasachwa wuona mondo okaw telo Jaduong' mar polo malo, wan wadong' kwabolore e tiendi kendo wapuonjre wachni, to nikech akwayo Ruoth mana kuom yie kuom ng'wono e nying Yesu Kristo Ruodhwa, wadok piny ngero mar dhoot madiny. Opak Ruoth. Emomiyo kawuononi adwa ni wapuonjre e wach mar dhoot madiny. Yesu opaki. Bende nitie gimoro ma Nyasaye kata Muma nende gombo mondo mi wang'e e wach mar dhoot madinyni. Jowete, ka nya ng'iyo wach ni e yo matut, Nyasaye nyo ofwenyona wach moro. Ema adwa ni wapuonjre kawuononi e wach mar dhoot madiny mane Yesu wuoyeni. Opak Yesu. Omiyo chuona wang'i e muma, ing'ina e karatas ah, ah, muma mar Luka apar gochi- ah, apar gadekno kare piero ariyo gang'wen. Opak Ruoth. Yesu wacho ni timuru nade? Temuru matek. Ok en tem atema, itemo matek mondo mi idonj gi kama nade? Gi dhoot madiny. Emomiyo awacho ni nitie gima muma ne gombo mondo mi wang'e e wach mar dhoot madiny. Emomiyo jowete Nya temo nono gima ne muma nyalo temo ni wuoye kata gima ne Yesu ne temo mondo omi jopuonjrene kata jolupne mondo omi ong'e e wach mar dhoot madiny. To jowete gima nya fwenyo mokwongo ni dhoot madinyni, dhoot madiny nyalo nyiso kata gima ne Yesu paro kata ne gima ne Yesu gombo mondo jopuonjrene mondo ong'e ni dhoot madiny To nikech odiny ok nyalo donjie gi gimoro amora. Ok inyalo donje kiting'o gimoro amora tichwe donjo. Pak Yesu. Nikech dot diny tiende ni onge thuolo mar gimoro amora ma ng'ato ogangore gi kit ngimane. Ang'eyo ni kawuononi ji ogangore gi gik mang'eny. Wating'o misike, moko wating'o e bethewa, moko wating'o e wiwa, moko wating'o e tokwa. Wagangore gi gik mang'eny. To Yesu wacho ni dhood polo to diny. Emomiyo to nikech odiny, ok inyal donje kigangori gi gik moko. Dhoodno ditami donjo nikech obiro bedo ma onge thuolo mondo ma- ma- ma- midonjogo kaachiel gi gigo migangorigo mapek. Opak Yesu. Ang'eyo ni kawuononi Ji ogangore gi gik mang'eny, moloyo Jokristo to koro dwagangre mokalo. Ji ogangre gi gik mang'eny, jomoko gangre kata mana gi weche mag kuoth ma ok onyal riyo ma ok otimo timbe machalo kamago. Jomoko bende ogangore gi nyiego. Nyiego maki nyaka gi jaodi midakgo ma kata konyiewo law manyien tineno mana noketho pesa. Jomoko bende ogangre kata mana gi nyiego, nyiego mag ng'ato mako nyaka nyiego gi Nyasaye upak yus ji omako nyaka nyiego gi Nyasaye ma sadaka isepimo ni Nyasaye nitie kiwango mok nokal nyaka chieng' ibiro a Nairobi ka ma sadaka ni ok okalo kiwango no pak Yesu nikech nyiego omaki gi ng'a omaki gi Nyasaye ineno ni gini miyo Nyasaye no dhi weyi mana kidhiero pak Yesu muma wacho ni dhoot diny Ok inyal idonje kiting'o misike. Pak Yesu. Dhoodno ok nyal romi in kaachiel gi misike miting'o. Pakna Yesu Ruoth, ting'e badi malo mondo ipak Yesu. Amina. Yesu wacho, temuru matek Mondo mi udonj gi e dhoot madiny. Ang'o momiyo Yesu dwaro ni donj e dhoot madiny? Nikech ok odwa ni donjie kiting'o misigo. Nikech odwa ni osiemni kendo mondo oparni kendo mondo onyisi ni e dhood polo dhoot madhi e ngima ok donjie ka ng'ato oting'o misigo jowete. Misikego nyaka ikwong iwe aweya nikech dhoot diny. Opak Ruoth Yesu.

Omiyo onge thuolo mari kaachiel gi misigo miting'o. Omiyo ich wang' miting'ono biro moni donjo e polo. Opak Yesu. Ich lit miseting'ono biro tami donjo e polo. Donge misikegi wating'ogi kendo wawuotho kodgi wadhi kodgi kamoro amora. To chieng' moro dak wakwayega misikegi msara. Kawuono ni ng'ato nyalo ndiki bichwe chini ati ati chwe moko mi msar. Dongi lokri neko Nairobi ka. To misike gi to iti tiwo gi manyaka nene to pok nochulie msar. Ok ine ke ho. Dongi fo. Ni tingo misigo Nairobi kaki wuok ga yodi tibiro ga yot. Ibiro ga kanisa. kendo ichak ia kodgi e kanisa ka ichak idok kodgi mana e ot kendo ichak iwuok kodgi e ot idhi kodgi tich nyaka kari milok e ohala jatich nyasaye iting'e misigo indo misigo ni pok nooli e yawa yesu wacho ni dhoot madhi e polo diny oonge thuolo mari kaachiel gi misigo miting'o. Ding'e chon disekonyori pak Yesu. Ma ding'e mano chon dikoro nyise konyori nikech polo to kidonjie gi misi iti ng'eyo misigo miting'o makati ne ni bet kani misigo miting'o ting'eyo ma ber. Omiyo gima biro moni donjo e polo to in iwuon ing'eyo maber. Bende ok wachandre nyisi nikech ing'eyo ni mata ema tera e mach. Opak Yesu, opak Ruoth. Wach machielo kendo manya fwenyo kuom dhoot madiny mane Yesu wuoyeni Ka nya puonjra gi wachni, to Nyasaye ofwenyona kendo wach machielo ni dot madinyini en mana gi size achiel kende. Size ne niluongo ni madiny. Opak Ruoth Yesu. Chieng' moro ok inyal chopo kanyo bichak iyud size moro kendo. Size en mana achiel. Omiyo yie ma kiti siko lokore lokoreno, ibiro chopo kanyo biyud ka dhoot nono ok nyalo donjre. Ibiro dong' kanyo kidong' kineno malich. Nikech in ng'at ma size ne osiko lokore aloka. Ka in e kanisa to in ng'ane. To kichopo e odi to in ng'acha. Ka in e tich to in ng'ano machielo. Kiti osiko lokore aloka ja Nyasaye. Dhoot mane midwaga donje kidhi e polo? Nitie dhoodi moro mane iloso kuno midonjogo e polo? Dhood Yesu to en dhoot achiel to diny, pak Ruoth Yesu. Idwaga donjo e polo mane? Koso polo ni tinde gin ariyo? Maka Yesu tiwacho ni en dhoot madiny. Omiyo en mana gi size achiel kende ja Nyasaye. Kiti obed mana achiel ema ibiro yudo kidonjogo e dhood polo. Ka Yesu idonjo mana gi kido achiel, ok ibi yudo ka gin kido ariyo. Onge chieng' mibiro yudo ka lokruok nitie. Ochung' kar tiende. Opaki Yesu. Ing'ama weche ne siko lokra aloka. ma seche moko ng'ato dwa kata ol gi nyisi wach nikech okia kaka idhi loko wach ni ataro timbeni osiko lokre aloka itamo wang' nyaka nyithinde i odi ka gikia to wach ni dwa nyis baba kose nikech ng'atni kite osiko lokre aloka to ma ng'ani nindo wuogo kinyi kamoro amora ni odhiambo ni koro ang'o ma kendo timore ma ng'ani kendo koro ogwere gera gerani ei kanisa ka to in japolo to iodi ondiek marach opak ruoth yesu ne adwa nyisi nyaminwa winja maber owadwa dhoot madhi ka nyasaye size ne opok opogrega en mana gi size chiel kit obed mana chiel kung'eya kaka ng'ama ng'won tang'won ang'wona kata mana nyaka e ot tang'won ang'wona kata nyaka e tich corruption obaro dhano ndasi e kenya ka nikech un jo kristo donge iwacho ni wan 80 percent e kenya to corruption kara bende Ang'o momiyo corruption ng'eny malich kama? Donge do bede matis kabisa nikech 20% kende gima da chandowa. To 80% ema chende Kenya. Nyiso ni Jokristo obaro ji ndasi. Nikech kiti lokore. Nyasaye chieng' moro nobi ka in ofisi kanyo ka kori onge kanisa kama inie japoloni. Chieng'ne ma Nyasaye nobi yie. Thuon ja corruption mang'ongo. Polo ok ine. Nikech polo ineno mana gi ng'at ma nigi kido opak Yesu. En mana kido achiel ma Nyasaye dwaro. Nyasaye ok dwar ng'at mara kido. Kija Nyasaye to bed ja Nyasaye. Kijapiny to bed ja, kiliet to bed, king'ich to bed. Donge muma wacho koso akoro weche na mabiro go ka. Nikech ng'at ma i- iluongo ni mamor mos koso iluongo nang'o? Ng'ama ndhem ndhem. Nyasaye imonugo. Donge? Owacho ni obiro ng'udhi oko. To donge dibedie malit ka nyocha ibiro e lamo kae to koro ing'udhi oko ka jomoko neno. To kara nyaminwa winjo wabiro wego lamo kae ni kara manyo mana gimoro nono ya. Koro eka ifwenyi e dhoot madiny ka in idong' to ji donjo. Ng'ane ne isomo nyinge to donjoga adonja. In to kichopo ni chopni to ituomo wiyi e dhoot. kar iting'o misigo tami kaka idonjo. In kichop ni to dhoot ok nyal identify nikech kidi gigo pogre gi mar dhoot. Kido manyo Nyasaye ong'eyo manyo in gago kendo koro kichopo e dhoot ka kido no koro pogre. Koro eko chako losi kendo identification card manyien. Thuolo no ni kanye? Eh? in koro ikichopo ga identity mar jo Uganda to yorno rwany jo Kenya kende madonje koro ikichako penjo to kata ja Uganda moro aniga kaya seche moko ichopo gi mar jo Somalia hey, watony malich manadi kata ja sababu inanika watony malich opak ruoth nyafwenyo Nyasaye manyalo gik moko duto ni nyo pimona wachno ni dhoot madiny mane Yesu wuoye ok nowacha wacha dhoot nonyisowa gik midwaro matero ji e polo pak Yesu Pak Yesu. Wach machielo kendo ma nya fwenyo jo Nyasaye ni dhoot madinyni ok donji adonja uyayi. Nyaka idonjie bende kitang'. Nyaka idonjie bende kikete e chunyi. To ka Nyasaye pimona wachni, to nyisa ranyisi moro mar usi mar sindan. Giusi gi sindan. Ni usi gi sindan ni, e usi moro to aonge go to mine wuothoga gi usi e kibeti gi sindan. Mondo mi usi okadhi e wang' sindan, Bende wang'i nyi chomo kanyo ndi. Mondo eka usi no donji. Nono ti chandri e dho usi no dho sindan kweli kweli. Ibiro ga mana so e kuonde gi kuonde gi kuonde gi kuonde. Mane kaka ji biro ga ini ini ji galo ni donjo to kare lwar mana e piny mudho. To ang' ni chandri ndi mondo usi no Ang' nokadhi e dho sindan. To kichome wang'e ter, ja Nyasaye kod ichomri gi warruok ter. Poli donjo. Opak Yesu. Poli donjo. Ng'ama geng'i onge. Omiyo Yesu nye wachoge ni dhoot diny. Koro wuotha wuotha kitang' nyaminwa. Wuotha wuotha kitang' owadwa. to poli donjo adonja. Poli donjo adonja. Poli donjo adonja. Owadwa poli donjo adonja. Ji osedonjo e polo mang'eny. Kata wabende wabiro donjo adonja. To chomri achoma kode tir. Rieri ariya kode tir. Kik mondo iwuoth kibam. Pak Yesu. Kendo wang'i kik chochini kang'iyo koni gi koni. E kanisa ka wang' ji mbalre malich. En e kanisa ka to wang'e to mbalre malich. En ong'iyo mana kaka ji orwakre. To ng'ane cha to nyo orwakre nadi? Ma ka bende nyadhi e kanisa. Apenji, mane mane okeli ka? Donge ibiro mana dwaro wang' Nyasaye? To ok Nyasaye ne ma mondo idwar. Kaka ng'ato orwakre mano chandi nang'o? Ok iwe ng'ano dwar warruokne kende. Donge mano tije? In ema itero ji e polo. Mano wachne gi Nyasache. An Nyasaye ma biro dwaro, Nyasacha ni makawa ago. Kaka irwakri maga kia. Mago ok chanda ni en aluongi bathe kata nyaminwa. To kawuono ni to kendo ni irwakri nade? Ne Yesu. Nikech irwakri ni to dwa chachowa. Eh, ok wane ka irwakri maber. Eh, to ng'ane ne chato kendo wuoyo ni ni, ni, ni, ni ng'ane ne nadi? jo nyasaye ang'o machandi ok ibi abia idwaro yesu ok ing'e ang'eya dho eh, wang' sindan ti rwaka rwaka usi maber donge seche michandri gi ng'ato ni usi dhi kia to thuolo to miyi matin Opak Yesu. Thuolo to omiyi matin, kik igano ni thuolo nitie kinde duto. Ara winji kaka muma wacho kare piero ariyo gabich. Kare piero ariyo gabich. ni jaduong' ot biro chung' biloro dhoot To bang' mano, kuchung' oko mi uduong'o, kuwacho ni jaduong', ya yaw nwaye, to nodwoku ni ok ang'eyu. Kata mana kumu aye bende akia. Pak Ruoth Yesu. Kara ndalo nitie ma magi time. Ok time ndalo duto, kik igalo ni thuolo nitie seche te. Sani ma Nyasaye omiye thuolo mine ni chopo ga e kanisa kan. Biro chopo kinde moro ma kata kaka iti gi tiendi e yodi kibiro e kanisa onge. Thuolo koro oselor. Emomiyo iwinjo ka wachno wachre kamano. Ma e thuolo ma Nyasaye omiyi. Thuolono ok nitie kinde duto. Janabi Isaya piero abich gabich kare auchiel wacho, dwarie Ruoth Nyasaye ka kinde pod nitie minyalo yude godo. Pak Ruoth Yesu. Nikech kinde ok bi bedo ndalo duto, sani ema Nyasaye omiyie thuolo mar timo kamano. Pak Yesu. E an atiyo St. Luke's Kenyatta to achiel kuom ministry mawa en mar lamo ni jotuo Kenyatta kanyo. Tadieri chopo kuom ng'ato mosegombo ga gomba kata ng'ama lamne kako wach kata ni mondo lamne onge koneno ka pasta kalo to ting'o mana bade ka ing'eyo ni jago ni gombo mondo lamne kako wache makoro onge nikech dok no otwe masinde ma koro kaka inyalo timo onge. Dwar Ruoth Nyasaye ka kinde pod we chandri gi ji ma e sa minyalo chome warruok tir kendo minyalo chomo usi gi dho sindan. Opak Yesu. To kare piero ariyo gauchiel nyo nyisa wach moro bende kae madwa tiekogo. Muma wacho kama kare piero ariyo gauchiel. Ni eka unuchak uwacho niya, Ne wachiemo kodi kendo wametho kodi kendo ne ipuonje muechwa. To ni en to nodwok niya, awachonu, ok ang'eyou kata kuma uaye bende ok ang'eyo. Auru kuoma un joma timbegi richogi. Pak Ruoth Yesu. Ni un uchak wacho ni ne wachiemo kodi kendo ni ipuonje muechwa. Ne polo biro tami donje ok nikech ne ok ibi galam polo biro tami donje ok nikech ne ok iwerga maber e kanisa polo biro tami donje ok nikech nibi ok nibiga chokruok to polo biro tami donje nikech nok itimo kinda nikech nok itemo matek loko mar muma machon wacho ni ne ok ikedo omiyo ka yesu ka ka ikede lweny en lweny mikawa kawa silaha tikedo bire kanisa ok onyiso gimoro golo sadaka ok onyiso gimoro Gima duong' ni ni itimo matek. Seche mitimo matekno to golo sidaka yot ayot. Igolo agola bende nyiego ok maki gi Nyasaye. Ang' odhi tieko pesana. To fedha gi dhahabu to Yesu wacho, Nyasaye wacho ni mago to mage. In tineno mana ni golo sadaka ang' dhi oweyi kidie. Yesu opaki. Polo ok notami donje nikech mago no ok itim. Kanisa to ni birende. Adiera kata mana ko wach ni dwa ol wer tibiro olo. Kendo wende mag lamogi ting'eyo nus kata three quarters maggi. Moko bende ing'eyo nyaka page manitie. To polo to pod ok ibi donje mana kaka iwinjo kama mowachono. Ibiro wacho ni to donge ni wabiga St. Stephen nwawerga. Bende ni inenaga kata mana e lemb dholuo. Donge iwinjo kata kawuono ni jok mikawo ting'gi joma ne biroga. To ni Yesu biro wacho akiayi. Bende kumi aye an akia. Kendo chako nuoyo ichak iluwiga yan ni jarichoni. Idonyi imor kaka ijabiroga e kanisa. Indo ni imor kaka ni jawer. Indo ni imor kaka ni igologa sadaka. Yesu wacho ni jarichoni nikech nok itemo matek mondo mi itimri nade idonj gi e dhoot madiny yesu paki ok ni temo mondo mi idonj gi e dhoot madiny omiyo yesu wacho ni keduru Pak Yesu. Emomiyo ok en gima iyudo ayuda nikech nibiroga kanisa nyaka iked ne lweny. Mane kitimri nade? E kidonje piny ruodh polo. Waya malo mondo walam. Waduoko ni erokamano Ruoth manyalo gik moko duto kuom puonjowa wachini e wach mar dhoot madiny. Erokamano Baba wachini mondo omed kelonwa konyruok to wan bende Nyasachwa wuonwa, ogandago mwawachogo kata kwa wuok ka, nikech Jehova Nyasachwa iseluongowa kaka joneno. Wachni bende mondo okel konyruok Nyasachwa ni jogo mabiro poro godo wach kuom wachni e nying Yesu Kristo Ruodhwa wakwayo. Amen.